Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Church of God. Nyankopɔn asomdwie nka obi biara ɛwɔ baabi a ɔwɔ. Menim sɛ saa bere Nyankopɔn ayɛ yɛn nyinaa adom. Yɛne abusua nyinaa wɔn a ɛka wɔn a aka yɛn nyinaa yɛ ho yɛ. A mogya die mu afirisane. Nti aseda kɛseɛ ɛna ɛde ma ɔbɔ adeɛ no san sɛ deɛ wayɛ ɛso ampa. Saa bere wohyɛ fie Ebia wudi abooboo, wopɛ sɛ nka nneɛma etwa mu na anka wunya kwan na wupue na wutumi yɛ deɛ wopɛ biara. Nanso deɛ Nyankopɔn pɛ na ɔyɛ, na deɛ ɛbɛka nyinaa ne sɛ Nyankopɔn ɔne wo adi no yie ampa. Ɛno nti no, deɛ yɛka nyinaa ne sɛ, Nyankopɔn deɛ ɔpɛ na ɔyɛ, Saa bere yi, onim deɛ ɛrekɔ so wɔ wiase, nanso yɛnya berɛ ma ɔno Nyame na ɔnyɛ deɛ ɔpɛ. Na mmom yɛnkɔ so ara na yɛmmɔ Nyankopɔn din, yɛmmata no, na yɛnhu sɛ ɔno nkutoo na ɔwɔ tumi sɛ ɔbɛyi yɛn afiri ɔhaw ne amaneɛ biara mu. Na saa bere atwa mu kɔ a me ne wo mmienu atumi agyina yɛn nan so de ahurusie akyeakyea yɛn ho de ose ne nsankuo ne nnwontoɔ ne asa ada Nyankopɔn ɔteasefoɔ no ase sɛ wadi yɛn ho afofi. Anuanom, sɛdeɛ Onyankopɔn asɛm kyerɛ yɛn no, ɔse ade nyinaa mu yɛmfa aseda ma no. Nananom Paul ne Silas, na wɔn wɔ afiase a yɛde abankaba asesere wɔn nsa ne wɔn nan, nanso na wɔreto Nyankopɔn nnwom, wɔreto ayeyi nnwom san bɔ mpaeɛ. Na Bible se ɛno no ɛmaa nsɛnkyerɛnne sii maa Paul ne Silas. Ɛno nti me ne wo mmienu nso no, yɛntumi ntra ase berɛ a Coronavirus aka yɛ ahyɛ fie sɛ yɛn nso yɛmmɔ Onyankopɔn teasefoɔ no din. Ɛnnɛ yɛ da kɛseɛ ma Akristofoɔ. Ɛnnɛ nka sɛ me ne wo mmienu yɛwɔ asɔredan mu na yɛdi ahurusie, yɛbɔ nsankuo, yɛbɔ yɛn nsam, na afei yɛdi asa hyɛ ɔno Nyankopɔn din kronkron animuonyam. Nanso antumi amma mu saa amma yɛn. Ɛnnɛ nso ɛno nso nkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛtra fie a aberɛ a yɛnkae saa ɛda kɛseɛ a Nyankopɔn wɔ ma yɛn yi. Ɛnnɛ yɛ anidasoɔ da ma Akristofoɔ ɛsiane sɛ ɛnnɛ na ɛmake the resurrection of Jesus Christ. Sɛ wantumi ansɔre a, anka na ɛnni anidaso biara. Ɛno nti, ɛnnɛ ɛsɛ sɛ me ne wo mmienu yɛkae Yesu Kristo wusɔreɛ no. Anuanom, menim sɛ wode w'aso bɛma me ɛnnɛ. Menim sɛ wobɛma yɛn nyinaa de adwenkorɔ adi Nyankopɔn asɛm yi akyi, na yɛanya bi abɔ yɛn abɔsoɔ mu, na aberɛ biara no ayɛ deɛ ɛbɛhyɛ yɛn den, deɛ ɛbɛkentene yɛn mpo wɔ ahohiahia berɛ mu. Anuanom, yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛ Tumfoɔ Nyankopɔn ne Y'aban Kɛse Paapa Oma Yɛda Wo Ase. Yɛ Hyɛ Wo Din Kronkron Animuonyam Mma Wo So, Sane Sɛ Wo Deɛ Wo Yɛ Nyame Kɛseɛ, Wo Yɛ Nyame Baatampa, Wo Nyame A Wo Kaa Wo Yɔ, Na Wo Hyɛ A Egyina Na Wo Kaa Ɛba Mu No, Wo Na Saa Bere Yi Wa Hwɛ Wo Mma So Ama Ade Nyinaa Di Ɛbɔ Yɛ Na Wie Yɛ Nyie A Saa Bere Yi Yɛ Da So Ɛte Nkwa Mu Na Mogya Adi Yɛ Mu Afiri Sane Yi Na Kɛtrɛma Ɛda So Da Abodwoe Mu Yi Paapa Na Yɛ Kɔ So Da Wo Ase Sɛ Wa Nfa Wo Dɔba No Ankame Oma Na Wo Yii No Maa Yɛn Na wobewu animguaseɛ wuo, sɛdeɛ yɛn nso yɛbɛnya nkwa na yɛanya ne mmorosoɔ, na nsɛnkyerɛnne adi yɛn akyi. Paapa saa bere Oma, yɛbɛsua w'asɛm, sɛdeɛ woakyerɛ yɛn no, sɛ yɛnyɔ no. Paapa bɛsiesie yɛn adwene ne yɛn akoma, na ade biara a yɛbɛte no wɔ w'asɛm mu no, yɛnyɛ atiefoɔ awerɛfirifoɔ amfa annaadaa yɛn ho, na mmom yɛayɛ atiefoɔ yɛfoɔ, na Ɛnam nso ama no ahyehyɛ wo din kronkron animuonyam, na yɛn nso, onipa biara a ɛwɔ wɔ Yesu Kristo ne wusɔreɛ no mu no, yɛn nso yɛn nsa aka bi. Yɛda wo ase adom no nti. Amen. Ah, Church of God, ɛnɛ sɛdeɛ mekaeɛ no, ɛnɛ yɛ da a nkae sɛ me ne wo mmienu yɛwɔ asɔredan mu na yɛredi ahurusie, na ahurusie no akyi no ne asa no akyi no ne nnwontoɔ no akyi no na anka yɛasan atie Nyankopɔn asɛm aka ho. Ɛno nti, ɛnɛ menim sɛ me ne wo mmienu bɛtie Nyankopɔn asɛm na yɛde asɛm no nso abɔ yɛn bra a ɛfata adwensakyera. Anuanom, menim sɛ ɛnnɛ yɛ da a yɛn nyinaa yɛnim wɔ Kristofoɔ yɛ dwumadie mu, na ɛduru saa berɛ yi a Yɛkae Kristo ne wusɔreɛ no, naano mekaa ne wuo no firi Gethsemane kɔsii berɛ a ɔwuiɛ no, mekaa ho asɛm kakra, na ɛnnɛ eh, asɛm a mede rebɛba no, mɛdikan abue ne mu ama yɛahu sɛ ɛda a ɛyɛ da a na ɛyɛ Kwasiada no, deɛ ɛsiiɛ, ɛsiane sɛ sɛdeɛ medi kan kaeɛ no, sɛ nka Kristo Yesu wuiɛ no, sɛ wansɔre a, anka na anidasoɔ biara nni hɔ ma Akristofoɔ bio. Ɛsiane sɛ ɔwu wieeɛ no, sane sɛ berɛ a yɛkyee no no koraa no, ɛhɔ Peter mpo kaa sɛ ɔnnim Kristo. Ɛno nti no, na wɔabotow nti Kristo wu wieeɛ no deɛ, na kyerɛ sɛ wɔayɛ hopeless. Obi se word a ɛwɔ English word mu a kyerɛ sɛ eh, word no nhyɛ nkoran koraa ne saa word wei, hopeless. Na nipa ayɛ sɛ w'anidasoɔ ayɛ dɛ asa. Wonni anidasoɔ biara. Nti yɛka sɛ obi nni anidasoɔ a na ɔkɔhyɛ akɔmfo. Na afei afei deɛ wagyaa ne ho sɛ ɛneɛ deɛ ɛbɛsi nsi. So wate aseɛ? Ɛno nti no na anidasoɔ ayɛ dɛ asa. Na mmom ɛduru memenda no deɛ na ɛno deɛ koraa mpo deɛ na asan asɛe. Kristo awu fie da, na Memenda ɔnsɔreeɛ. Na wɔn a wɔaku no na wɔhwehwɛ sɛ Akristofoɔ no bɛbɔ apaapa no, na ɛsɛ sɛ wɔn ani agye. Na Kristo, berɛ a Kristo sɔreeɛ no, na ɛsɛ sɛ wɔn anidasoɔ nso ayɛ dɛn? Awie pɛyɛ. Ɛno nti, ɛnnɛ me ne wo mmienu, yɛwɔ anidasoɔ wɔ Kristo mu. Deɛ ɛrekɔ ne deɛ ɛreba nyinaa no, yɛn, ɛmfa yɛn ho, esiane sɛ yɛwɔ anidasoɔ wɔ Kristo mu. Ɛyɛ wo dɛ a, ka sɛ Amen wɔ baabi a wowɔ. Na mepɛ sɛ mebue Yesu Kristo Owusɔreɛ no so kyerɛ wo kakra ansa na mede nneɛma baako mmienu bi nso aka wo ho. Na yɛbɛhu afiri Luka Nsɛmpa, anaasɛ Luke, aduonu nan no, nkyekyɛmu baako korɔ no, Luke chapter twenty four verses one going no, ɔse, Na da a edi nnawɔtwe kan no, anɔpahemahema, wɔkɔɔ ɛda no so, na wɔde nnuhwam a wɔasiesie no bae, na wɔhunuu ɔboɔ no sɛ apire afiri ɛda no ano. Na wɔhyɛnee mu no, wɔanhunu Awurade Yesu amu no. Na ɛbaa sɛ yei yɛɛ wɔn tirim kesenee no, hwɛ, mmarima baanu bɛgyinaa wɔn nkyɛn a wɔhyɛ ntaadeɛ nahanaha, na ehu kaa wɔn maa wɔsisii wɔn tiri ase. Na mmarima no ka kyerɛɛ wɔn sɛ. Adɛn na mohwehwɛ ateasefoɔ awufoɔ mu yi? Ɔnni ha, na wanyane. Monkae sɛdeɛ ɔwɔ Galilee no, ɔka kyerɛɛ mo no, sɛ, 'Ɛtwa sɛ wɔde onipa Ba no hyɛ nnebɔneyɛfoɔ nsa, na wɔbɔ no asɛnnua mu, na ɛda a ɛtɔ so mmiɛnsa no, ɔsɔre bio. Amen. anuanom mo yɛn hwɛ o ɔse na kristofoɔ agyidi asa no na maria magdalena ne maria deɛ ɔma yɛ ɔma adwene sɛ o kwasie da aduru ɛne nti no yɛde aduhwam ɛkɔ akɔgugu ne da no mu Meka ɛda a, nyɛ ɛda Kwasieda anaa Memenda. Ɛda kyerɛ sɛ awumena no, baabi a efunu no hyɛ no, ɛda no mu no no. Enti wɔde aduhwam kɔsrasra hɔ sɛdeɛ ɛhɔ bɛyɛ hwam na ɛhɔ mmɔn. Na wɔduru hɔ na wɔhuu sɛ Yɛamunuboɔ no afiri ano. Na Yɛamunuboɔ no afiri ano no, ɛna afei wɔkɔhwɛ ɛda no mu a, Kristo amu no nna hɔ, anaasɛ ne funu no nna hɔ. Afei wɔn adwene mu yɛ wɔn kesenee. Enti ɛhɔ na mmarima mmienu a wɔhyɛ ntade nahanaha bɛka kyerɛ wɔn sɛ, Adɛn na mohwehwɛ ateasefoɔ wɔ awufoɔ mu yi? Na mo, Yesu Kristo no a owuiɛ na mohwehwɛ no no, monkae sɛ ɔka kyerɛɛ mo berɛ a na ɔwɔ Galilee no sɛ yɛbɛyi no ama nnebɔnyɛfoɔ, na wɔaku no, na wɔabɔ no asɛnnua mu, na ne nnansa so wasɔre bio. Ɛno nti wokan kɔ anim a, ɔse, ɛno nti monkɔ na monkɔka nkyerɛ asuafoɔ no a wɔaka no, na afei monkɔ Galilee, Wɔnkɔ Galilee, na ɛhɔ na wɔbɛyɛ dɛn? Wɔbɛkɔ akɔhyia no. Amen. Ɛno nti, na anidasoɔ aba ama Maria mo bio. Maria Magdalena mo na anidasoɔ ayɛ dɛn? Aba ama mo bio. Saa na Kristofoɔ teeɛ no, na wɔhwɛɛ ne nsam, wɔn a na wɔnnye nni no, hwɛɛ ne nsam na wɔhuu sɛ mark wɔ hɔ no, ɛhɔ na wɔhuu sɛ, Yes, sɛdeɛ Kristo kaeɛ no, abam. Ɛno na ɛnam so ma me ne wo mmienu Ɛnnɛ, yɛn nso yɛanya bi kan. Na deɛn na Kristofoɔ yɛnya firi saa ɛwuo a Kristo bɛwuiɛ yi? Yɛnya firi mu. Ɛdeɛn na Kristofoɔ yɛnya firi saa ɛwuo a ɔwuiɛ mu? Deɛ ɛdi nkan no, yɛbɛhu afiri Isaia nwoma etire a ɛyɛ aduonu mmiɛnsa nkyekyɛmu mmiɛnsa no, ɔse ɔno na yɛn mmaratorɔ nti wɔpiraa no, yɛn amumuyɔ nti wɔdwerɛɛ no, yɛn asomdwoeɛ ho asotwe daa ne so, na ne mantampeɛ na wɔde asa yɛn yadeɛ. Amen. Ɔse na yɛn nyinaa wowɔɔ Wɔwɔɔ ntwɛtwɛdɛ sɛ nhwɛn. Yɛdanedane fefaa yɛn akwan so, na Awurade maa yɛn nyinaa amumuyɔ kɔhwee ne so. Amen. Hwɛ o, ɛno nti Nyankopɔn Asɛm kyerɛ yɛn sɛ, Me ne wo mmienu, yɛn amumuyɔ nti na wɔpiraa Kristo. Me ne wo mmienu. Yɛn amumuyɛ nti na wɔyɛɛ dɛn? Wɔtoo ntasuo guu ne ho. Me ne wo mmienu, yɛn bɔne nti na wɔbɔɔ no asetorɔ. Me ne wo mmienu, yɛn bɔne nti na yɛmaa ne nsa kekakeka berɛ a na sukɔm de no. Me ne wo mmienu, nsukɔm de yɛn a na yɛwura fridge mu, ɛyɛ ahohuro berɛ a na yɛayɛ dɛn? Na yɛayi nsuo na yɛanom. Ɛnyɛ ahohuro berɛ koraa a yɛwɔ nsuo wɔ yɛn nkyɛn na yɛanom. Kristo a ɔno a yɛrebɔ adeɛ na ɔwɔ hɔ no, na kyerɛ sɛ ɔno nso obetumi aka ne ho sɛ ɔyɛ Ɔbɔadeɛ no bi esiane sɛ Bible se wankwati no anyɛ biribi a ɔyɛe. Deɛ ɔbɔɔ ne nsuo, afei na sukɔm de no na ɔnya nsuo nnom. Mene wo mmienu yɛn bɔne nti. Mene wo mmienu yɛn mumuyɔ nti. Ɛno nti, mfaso a me ne wo mmienu anya bi ne sɛ, ɛno nyinaa akyi no, mmaa no a yɛde bɔ no no, mpire no a yɛkaa no no, ntampeɛ no a ɛbobɔɔ ne ho no, sɛ wokɔɔ sukuu yɛbɔɔ w'abapɛn a, na maame a na papa bɔɔ w'abapɛn a, wohu sɛ ntampeɛ no sɛn na na ɛyɛ ɛsi teɛ. Ɔse yɛn no mu na me ne wo mmienu yɛn ayaresa. Enti naano a wo yaree a wosu guu Nyankopɔn so a wonyaa w'ayaresa no? Naano a na yareɛ bi wɔ wo so a na wontumi nka na wo suro sɛ yadeɛ no koraa de wo bɛkɔ nseɛ do no a wo bɔ mpaeɛ na wo su gu Nyankopɔn so a onyaa w'ayaresa no? Saa mma ntampea no mu ɛne na yɛnyaa w'ayaresa no ɛyɛ dɛn? Ɛfiriiɛ. Enti Nyankopɔn Yesu Kristo wuo no ɛmu mpoporowa no hwɛ deɛ ayɛ woɔ. Sɛ nnɛ asa wo yareɛ. Sɛ nnɛ apagya wo nan asi hɔ. Ɛdeɛn mfasodeɛ bio na yɛnya? Na ɛdeɛn mfasodeɛ bio na wo nso woanya? Sɛne Yesu Kristo ɛbɛwu maa me ne wo mmienu no, Bible kyerɛ yɛn sɛ, sɛdeɛ Nyankopɔn dɔɔ wiase ni, sɛ ɔde ne Dɔba a ɔwoo no koro no maa yɛn, sɛ deɛ ɔbɛgye edin no adi biara no, ɔnn ɔnyɛ dɛn? Ɔnwu, na mmom ɔbɛnya daa nkwa. Ɛno nti, sɛ me ne wo mmienu yɛgye Kristo Yesu din di di a, yɛnwu na yɛbɛnya daa deɛ bɛn? Nkwa. Ɛno nti, sɛ yɛkan biribi wɔ 1 Corinthians 15:22 no a, ɔse na sɛdeɛ Wo, wɔn nyinaa wu Adam mu nso no, wɔwu Adam mu no, sɛ wɔn nyinaa bɛnya nkwa wɔ Kristo mu no na. Ɔse sɛn? Na sɛdeɛ wɔn nyinaa wu Adam mu no, sɛ wɔn nyinaa bɛnya nkwa wɔ Kristo Yesu mu. Amen. Hwɛ o, enti Adam mo yɛɛ bɔne no, na nka owuo na nipa yɛ bɛwu. Yɛwu wuo a ɛyɛ forever. But ɛnnɛ, Kristo Yesu nam saa adom no so ama yɛbɛtumi anya daa nkwa. Ɛnyɛ wuo a yɛbɛwu adekyeɛ yi. Adekyeɛ deɛ ne deɛ yɛkɔda Nyɛ ɛno asɛm na yɛreka ho asɛm, na asase a yɛreba abɛtena so, atreneefo aba abɛtena so forever no, ɛno na Nyankopɔn ka ho asɛm kyerɛ me ne wo mmienu yi. Enti sɛ wuo no a Kristo wuiɛ no, sɛ me ne wo mmienu gye saa Kristo no di a, yɛbɛsan anya daa nkwa. Ɛyɛ wo dɛ a, ka amen paa. Na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, yɛnnye wo sika o. Nyankopɔn ɔnnye wo sika. Nyankopɔn nka nkyerɛ wo sɛ fa sika bra na ɔnyɛ akwankyerɛ mma wo na woanya daa nkwa. Dabi. Ɔno remma wo daa nkwa. Daa nkwa no nso, ɛnsan so nso hɔ ara. Ɔse, wɔn a wɔgye Yesu Kristo din no di yɛ nyinaa mama wɔn tumi sɛ wɔnyɛ Nyankopɔn dɛn? Mma. Na ɛno akyi no nsɛnkyerɛnne bɛdi wɔn akyi. Woahu nsɛnkyerɛnne a ɛsii wɔ asɛnnua no so? Yɛhu nsɛnkyerɛnne a Yesu Kristo rebɛwu no Ɛwie mu ɛstate yɛ kabii twelve o'clock awia ɛkɔsi ɛnɔm mmiɛnsa no yɛhu deɛ ɛsiiɛ. Afei asɔredan mu hɔ ntoma no ɛte paa firi soro ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛsii fam. First no na Jewfoɔ no woyɛ bɔne a afei na ɛsɛ sɛ ɔsɔfo Panyin na ɛkɔ Kronkron mu Kronkronbea, esiane sɛ yɛakyekyɛ mu. Ɛno nti Kronkron mu Kronkronbea hɔ no, ɔkɔ hɔ a, na sɛ ɛnneɛ ɛyɛ odwan o, nantwie o, aborɔnoma mogya o, na ɔno de akɔyɛ mpata de ama obɔne a wayɛ dɛn? Wayɛ Nyankopɔn no. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya deɛn? Wobɛnya ho bɔnefakyɛ. Ɛno nti no, first no, deɛ ɛsan ha adwene koraa ne sɛ, ɔsɔfo no a ɔno no ɔyɛ sɔfopanyin a ɔrekɔ na ɔrekɔ akɔdi ama wo no, sɛ nkekaeɛ bi wɔ ne ho a, sɛ wayɛ bɔne bi wɔ sum ase a, sɛdeɛ na Farisifoɔ no yɛ no a, ɔkɔ a ɔno nso ɔmma na ɔno nso wawu. Enti deɛ na Jewfoɔ no yɛ ne sɛ, sɛ sɔfopanyin no bɛkɔ a na wɔde ahoma akyekyere n'asene, na ɔkɔ na ɛkyɛ na ɔmmaeɛ a na wɔatwetwe no, sɛdeɛ obiara a ɔbɛkɔ akɔwura wo sɛ ɔkɔ akɔtwe no no, wo nso wobɛwu. Enti na ɛsɛ saa na ɛsɛeɛ dɛn? Ɛba. Ɛno nti hwɛ o, saa hɔ no na na akwankyerɛ wɔ, na na deɛ akwankyerɛ yɛ Nyankopɔn asɛm. Akwankyerɛ no yɛ Nyankopɔn Asɛm. Enti Nyankopɔn Asɛm na ɛkyerɛ wo kwan. Nti ɔse na wobɛhu nɔkorɛ no na nɔkorɛ no ama woade wo ho. Ɛna ɔse Jesus Christ is the light of the world. Enti na nsɛm nyinaa ɛyɛ the light of the world. Ɛno na ɛyɛ akwankyerɛ. Na wodi saa asɛm no akyi a, wo nam sum mu kora mpo a ɛbɛhyerɛn ama woanante wɔ sum mu. Ɛyɛ wo dɛ a ka sɛ Amen paa. Ɛno nti deɛ ɛyɛ hu nyinaa ne sɛ Afei, ntoma no te mu teeɛ no, ɛrekyerɛ me ne wo mmienu sɛ, afei deɛ, obi nkɔgyina Kronkron mu Kronkronbea nni mma obiara. Obi nkɔgyina saa bea no nni mma obiara. Saa ntoma no a ɛmu teeɛ no, ɛwɔ many explanations, but this is one of it, sɛ Saa berɛ yi, sɛ wohia Nyankopɔn a, ɔse wama wo tumi sɛ woagye Yesu Kristo adi ne deɛ, wo nso woyɛ ne ba no bi. Ɛno nti ɛfiri hɔ no nsenkyerɛnne ɛbɛdi w'akyi. Me mewɔ mma mmiɛnsa na ɛwɔ me fie, na menyɛ sure nso sɛ obi hia biribi wɔ me hɔ a ɛsɛ ɔkɔfrɛ me ba baako ka kyerɛ no sɛ, Dada, Kɔ ne hɔ na kɔka kyerɛ no sɛ, 'Mihia wei. Bere a ɔbɛyɛ saa no, na wahu sɛ wayɛ dada bɔne. Na wahu sɛ wayɛ ne papa bɔne. Ɛno nti no, but ɛno nkyerɛ so sɛ wode fa wo nua no so nso a, obetie wo. Na mmom kwan a ɔbɛfa so a obetie wo ne sɛ, woanu wo ho deɛ woayɛ no so. Apa wo papa kyɛw, woapa Nyankopɔn kyɛw, sɛ, Awurade, mayɛ bɔne, mayɛ mfomsoɔ, anka memfata mpo sɛ mɛba w'anim, mefɛre mpo, enti Awurade ei, fa me bɔne kyɛ me, na ɛfiri nnɛ koro yi, menyɛ bio. Na woasan aba wo papa side, sɛdeɛ ɔbaa desɛefoɔ yɛɛ no, na ɔbɛgye wo awawa atuo. Anuanom, Sɛ yɛanhwɛ yie a, yɛbɛkɔ asɔre da biara sɛ yɛrekɔ asɔre, nanso na yɛredaadaa yɛn ho. Ɛno nti, yɛkan Galatians 6, 7 no a, ɔse monnaadaa mo ho, na Onyankopɔn yɛ nsi na atwetwe, na deɛ onipa guo no, ɛno ara na ɔbɛtwa. Enti deɛ woguo no, me nua, ɛno ara na wobɛtwa o. Ɛno nti no, mɛnyɛ w'adwene sɛ woba abɛdaadaa Nyankopɔn, because wontumi nnaadaa Nyankopɔn. Me na wode bɔne bɛsie me. Saa berɛ yi a yareɛ te atɛsi a yɛhyɛ fie mu nyinaa no, nnipa da so yɛ bɔne. Saa berɛ yi a nnipa nhu deɛ nnipa yɛ wɔ mu no, anka ɔbɛyɛ n'adwene sɛ, ei, seesei deɛ mahu deɛ ɛrekɔ yi deɛ, Mede suro de ahopopoɔ bɛte me ho afiri bɔne ho, ahohoro me nsa afiri deɛ ɛntene nyinaa ho no, saa bere na ɔda so yɛ bɔne. Ɛnnɛ Kristo awu asɔre, na wo nso, wawu asɔre ama wo anaa? Worebɔ bɔne no asɛnnua mu ɛnnɛ, na woasan aba Onyankopɔn nan ase, anaa wobɛkɔ so ayɛ deɛ woyɛ no a? First John five eighteen no, ɔse deɛ Onyankopɔn ayɛ no no, ɔnyɛ, awo no no, ɔnyɛ bɔne. Enti sɛ Nyankopɔn na awo wo de a, wonyɛ bɔne. Sɛ wobɔ Kristo din sɛ ɛnnɛ woyɛ Kristoni na Nyankopɔn, Yesu Kristo, awu asɔre ama wo de a, every year Kwasieda woyɛ, every year Easter Sunday woyɛ, nanso woda so te wo bɔne mu. Nyankopɔn se Ɔno na awo wo, ɛno nti mɛnyɛ bɔne. Ɛno nti yɛte yɛn ho firi bɔne ho na Nyankopɔn ɔhu yɛn mmɔbɔ. Siane sɛ yɛka Romans 5:18 a, ɔse na yɛda so yɛ nnebɔnyɛfoɔ yi, ɔmaa Kristo bɛwu maa yɛn. Ɛno nti yɛnsɔ mu na yɛnsɔ mu yie. Ɛsiane sɛ Nyankopɔn anyɛ adeɛ a ɔgye sika wɔ yɛn hɔ, that is the nice thing. Ɛnna obi tumi yɛ n'asafoa gye ne ho sika nyina. Obi koraa wɔ hɔ a, ne dan koraa ɛtumi gye ne safoa. Wabɛtena n'aburokyi abere no ara o, ɔse o fa fa key no ma me na wokɔ kɔtena mu a yɛbɛku ne ade. Saa asɔfoɔ no, ɛno nso na wɔgye wɔn di. Wɔn na wɔkasa a wɔtie. Nanso sometimes mpo no, Nyankopɔn asɛm mpo wɔnka bi. Nsɛmhunu na wɔka. Deɛ ɛbɛma wo tirim ayɛ wo dɛ, na adeɛ bɛma woasakyera w'adwene deɛ, ɔnka bi da. Me nuanom, momma yɛmfa yɛn adwene nsi Nyankopɔn asɛm so. Mepɛ sɛ me ne wo mmienu, ɛnnɛ, yɛma Kristo Yesu awuo no ɛfiri nnɛ kɔ ɛso ba mfasoɔ ma yɛn. Na sɛ ɛso bɛba mfasoɔ ama yɛn deɛ a, na ɛsɛ yɛgyaa bɔne yɛ. Ɛsɛ yɛgyaa bɔne yɛ na yɛyɛ papa. Esiane sɛ sɛ yennyaa bɔne yɛ na yɛanyɛ papa de a, yɛne kyɛfa biara wɔ Onyankopɔn ahewa no mu. Na deɛ ɛsan yɛ dɛ koraa ne sɛ, ɔse berɛ a yɛsan gye Kristo Yesu adi no, na yɛhwehwɛ Ahennie no, na wɔama yɛn sɛtifiketi sɛ yɛn nso Yɛbɛtumi anya daa nkwa ahema mu hɔ no, ɔse deɛ asan ka asase so ha nyinaa nso ɔbɛsan de aka yɛn ho. Deɛ ɛbɛma w'anigyeɛ wɔ asase so ɔde bɛka wo ho, ɔde aware pa bɛka wo ho, ɔde ahoɔden bɛka wo ho, ɔde nyinkyɛ bɛka wo ho, ɔde yareɛ so tumi nyinaa bɛma bɛka wo ho, ayaresa ɔde bɛma wo, ɔde nneɛma pa a ɛwɔ ne nwunu no ase nyinaa bɛsan aka wo ho. Wompɛ wei na apɛ deɛn? Ɔnnye wo sika o. Sɛn na Nyankopɔn se yɛmfa mmra na yɛnyi saa adeɛ no? Ɔse gyidie ne yɛnyɛ ni. Na sɛ yɛgyedi nso deɛ a yɛnyɛ nnepa. Mepɛ sɛ me ne wo mmienu kyɛ adeɛ bi firi Isaiah Isaiah 58 verses 1 going no. Eh, Nyankopɔn ɛka biribi kyerɛ me ne wo mmienu. Na saa bere wei no, ɔka kyerɛ Nyankopɔn ɛma. Na Ɔse onyamesom huhuo atifi asɛm no. Ɔse tea mu denden ka kyerɛ Azaya. Ɔse Azaya tea mu denden. No do ho. Ma wo ne so sɛ totorobɛnto. Na ka me man mmaratoɔ ne Yakob fie bɔne kyerɛ wɔn. Ɛno nti mereka yɛn bɔne akyerɛ yɛn ho. Ɛwom Wɔhwehwɛ me da biara, na wɔpɛ sɛ wɔhunu m'akwan. Sɛ gyama wɔyɛ ɔman bi a wɔdi asɛntenenee, na wɔnyaa wɔnnyae wɔn Nyankopɔn ahyɛdeɛ no. Wɔbisa sɛ, wɔbisa me hɔ asɛntenenee, wɔpɛ sɛ wo, wopinkyɛ Onyankopɔn. Wɔka sɛ, Adɛn nti na yedi mmuada na wonhu no? Yɛbrɛ yɛn kra ase na wonnim yi? Hwɛ, mo abuada da no, moyɛ deɛ mo ara mopɛ, na Mo teetee mo adwumayɛfoɔ nyinaa. Wokan kɔ aseɛ no a na ayɛ sɛ ɔreka bɔne a wɔyɛ. Ɔse hwɛ, asɛ yɛatia mo denden, na ka Yakob fie foɔ bɔne kyerɛ wɔn, ka Kristofoɔ bɔne kyerɛ wɔn, sɛ wɔhwehwɛ